Ber lwak me Acholi kacel ki jo ducu ma giwinyo leb Luo. Amyero wuwinyago maber i odiko matin. Gin ma tye ka wot i wi yamo en aye malit ma aneno lit. En aye kit luwer moni i gulu kenyo gitye i kare ne kede kingi. Kit gitye i lweny. Ki dong lakodi lok moni eni ni ceri pii pa lameny nyo ceri ceri pii lawer tye lakwo nyo kor lakwo cimi aa I want to strongly disagree with that ceri pii pe lakwo wan wabedo wa kit ceri pii gi I ayul con con con con mwaki ki mwaki madwong. nge wa yam pe owinye i kwo nya pa lameny nya pa lameny ka kwo nge peke iye ti nene an abedo ki cere pigi o i ayul kenyo ma gang gi ki gang ma kama an abedo iye bene pe o wa mita miya aryo. Tyen gang macok, angeyo Sheripir ki lumine ko weng wa mine delayed ma oto ne calo mwaka adek giko ma mwaka aryo ni weng angeyo, angeyo family weng ki lutino weng ki dano gang gi. Sheripir pe lakwor ento ka ilwongo ni lace, sher ka iwaco ni Sheripir Kimako ki cwar ngat mo i loc, abiye lokio. Teke iwaco ni ceri pii olwenyo nyo gudongo gum pi latin awobi mo nyo laco mo, ayeo. Ka iwaco.

Ka oniang ni laco meno tye ki coko maber ma tye ki cene wa, ser pe obitimo gin mo keken. Wang ma ongoto laco-ni. Ser pi i kare ma an acato dukan i Ayul, ser pi the next door en aye tye dukan pa ser pi gin ki cware ma kilwongo ni Dizolo. Ki dong amyero awac ki Maria ee, Maria ee, lok man me nyeko oo caweng caweng-ngi pe ber. Wun kit Cer pa lamec dong lwenywu-ni ocwalo mwaka madwong, tye ka bino dong cok wa i mwaka aboro, ento lwenywu kit Cer pii-ni konnye peke. Me balo nying caripii ni lakwo kuru ngo ngo ka kwo caripii pe ki dong maria ee wun wubedo ka laro tim boc mig wun kit caripii ee pien wutim boc mig onongo goyo en mac pa in maria ee ka wucito i co ci caripii obino ki citayil mo ma tye bad news ogoyo in loko macalo maria ee wrong side. Jami dong odwogo tek ma boys magi dong odwogo ki Australia ca eh? i 2014 ca Sherpi otiyo ki style weng ogoyo Maria A knocks knock out kwanyo Maria A ko ki line Maria A ki cwe cwinye ocero kwene oako ki United Republic Ocako ki lok mogo madwong dwong dwong dwong dwong me tyet tyet tyet tyet. Nyiye obedo ka winyo i lok me tyet tyet tyet tyet. Ento ajwaka pa Maria A ni ca odoko goro pa cen piny obedo bad news. Now, gin ma tye, dok amyero a clearing air, lakodi lok meng moni ma boss mego team ca weng bino ka lok kany, Nia, Cir pi lamine, cir pi lamine, in i lok meng. Ocito obwol ki lumeng ma pe ngeyo piny, obwol acweli ma minge. Ento ka wan acweli ma wangeyo piny woko ni weng wangeyo ngo ma tye ni, en aye ni otim pe wat pa cir pi mo keken. Kit wat kit wa bot wa icai pa mego wa icai pa wego otim bot me pe wat pa cir pi, otim bot me obedo fak med pa cir pi, pi mwaka madwong. Tyen madwong ada ka wacito i coo, wun bocmit in wuribo bedroom acel, loc acel wun kit Sheripii locce mere dok kiribo ki lameru ba lok ming kare ducu ka wacito i coo ngo gengo in bocmit me pango room-mi keni ento room ma weng ka wucito i coo ka weng Kit kit gung kwica, dano ngeyo kine ni weng obuto i ruma acel, i loc acel. Ci dok onywero wi dano pingo? Man kany boss mig ni ah sher pii lamera kwo lamera, lameru ne ki kwene? Sher pii gang gi tye wa ocit tok i caa yo pa dibe. Hmm? In wac en labongo amida mere en yo ma bino gudo.

Watte dok ocako bino ki Bosmek nining? Co lakodi lok ming me nyweno wi Acholi-ni wuwek koko, wuwek koko. Wun jo ma wutye i fil me wer nyo kono kono timme ki dong jo mukene ma gilwonge ni media ki nga gini wuwek nyweno wi dano obedi. Lok ada omyero ogak lok ada. Lok ada omyero kiwac ni lok ada. Pe kinyweno wi dano ki lok ming mogo.